Helo, siamau, gobeithio chi gyd yn cadw'n iawn. Mr David Fletcher fan hyn o Ysgol Bryn Tawe. Uh, Mae'r fideo yma, mi dangos chi uh, Microsoft Teams app o fewn uh, hwb, uh, bydd eich plentyn chi yn defnyddio uh, yn yr ysgol a tu fas yr ysgol, a bydd yn dangos chi uh, o safbwynt eich plentyn, felly byddwch chi'n gweld yn y fideo yma beth bydd eich plentyn chi'n gweld wrth nhw defnyddio'r Dyma'r app. Uh, felly, peth cyntaf i wneud yw i dod o hyd i wefan hwb ar y we a gwasgu ar mewn gofnodi. Ar gyfer y fideo yma, uh, byddaf yn defnyddio uh, disgybl prawf, uh, jyst er mwyn i chi gallu gweld yn union beth bydd eich plentyn chi yn gweld. Felly, ar ôl mewn gyfnod i hwb, dau opsiwn fan hyn i ddod o hyd i Teams. Naill ai dewis dewislen ar ben tudalen a Office 365, neu'r opsiwn arall yw lawr yn hanner ffordd lawr Office 365 fan hyn. A bydd hwn yn mynd â'ch plentyn chi wedyn i Office 365 sy'n cynnwys llawr apiau gwahanol, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, uh, mae'r fideo yma'n ffocysu ar Microsoft Teams. Felly, wrth uh, cyrraedd Microsoft Teams, byddwch chi'n gweld uh, peth cyntaf yw uh, grid o'r holl tîmoedd mae'r plentyn chi yn rhan o. Nawr, yn yr achos yma, fe fi'n dweud disgybl prawf yw hon. Uh, dim ond un tîm mae disgybl yma yn rhan o, sef tîm uh, Tegell Bryn Tawe. ond uh, siŵr o fod bydd eich plentyn chi yn cael llawer fwy o tîm oedd fan hyn, uh, falle un gyfer pob pwnc. Uh, I mynd mewn wedyn i'r tîm, mater o gwasgu y pwyso ar y tîm uh, fel chi moyn, a wedyn byddwch chi'n cyrraedd y tîm penodol. Nawr de, uh, mi newid y iaith yn hyn, mae'n iaith yn, yn Saesneg i ddechrau, mae modd newid y iaith o fewn Teams trwy mynd i'r option settings, A wedyn mae modd newid e i'r Cymraeg fan hyn. Gwasgu a sef. ac o'n i mewn i Teams nawr yn y Gymraeg. Felly, y peth cyntaf byddwch chi'n gweld o fewn Teams yw'r uh, postiadau. Mae'r postiadau yn ddangos um, newyddion, fath o, fath o newyddion pwysig ar gyfer y tîm. Uh, so, os mae'r athro yn ychwanegu rhywbeth i'r tîm, bydd eich plentyn yn gallu gweld yn syth fan hyn a chael gweld bod dau aseiniad fan hyn wedi cael ei osod ar gyfer y tîm yma. Mae modd hefyd i'ch plentyn chi uh, dechrau sgwrs a rhoi uh, teipio mewn uh, gwybodaeth fan hyn. Mae'n dibynnu ar y tîm a uh, ar athro penodol. Mae rhai tîmoedd ddim yn gadl eich plentyn chi i cyfathrebu trwy, trwy, uh, trwy postiadau, et, uh, ond mae rhai yn. So mae'n dibynnu holl dibynniol ar, ar y tîm a'r gosodiadau yn y tîmoedd yna. Uh, ar y ben fan hyn, adael ffeiliau. Uh, Mae'r adael yma'n cael ei defnyddio gan y staff i ychwanegu uh, dogfennau pwysig, darnau ddarllen ac ati. Eto, dibynnu ar y pwnc, um, mae hwn yn cael ei defnyddio uh, dibynnu pa pwnc a pa tasgau, efallai bydd dim byd yn, yn adael ffeiliau, neu efallai bydd yna tasgau dibynnu ar y pwnc. Felly, y prif, uh, lle bydd eich plentyn yn dod o hyd i gwaith yw'r aseiniadau. O fewn aseiniadau, uh, dyma ble mae dau aseiniad, dau ddarn o gwaith wedi cael ei osod yn barod uh, mewn fan hyn. Felly, allai gweld fan hyn, uh, bach o manylion i ddechrau, so enw teitl y dasg, uh, pryd, pryd mae'r dyddiad cae, amser y dasg. Felly, ar hyn o bryd mae dau tasg fan hyn i wneud, a fi'n mynd i clicio ar yr un cyntaf fan hyn. Ok, so mae'r tasg yma, ni nawr mewn yr aseiniad, a dyma ble mae'r prif gwybodaeth ar gyfer y gwaith yn cael ei cadw. Ac a gweld fan hyn, mae canllawiau wedi cael ei osod gan yr athro, felly mae eisiau eich plentyn chi ddarllen y canllawiau yn ofalus i gweld be mae eisiau gwneud yn y dasg. Mae eich gweld fan hyn bod pwyntiau, ar, ar y tasg yma nid oes pwyntiau, mae modd i athrawon uh, gosod pwyntiau ar gyfer y tasg neu efallai bod nhw'n asesu fe mewn ffordd gwahanol. Uh, ac a gweld fan hyn nawr, mae'n mae dweud fy ngwaith, a mae yna ffeil pwynt pwer wedi cael ei osod fan hyn, templed yw hwn. Na, mae sawl uh, athro yn hoffi roi templedi i'ch plentyn chi gweithio o fewn. So mae'r dasg yma yn gofyn i fi uh, lenwi'r cyflwyniad isod, felly mae eisiau fi clic, felly plentyn chi clicio ar uh, unrhyw templedi sydd ar gael. A byddai'n tico fan hyn nawr i gweld fwy o manylion am y gwaith. So dyma'r templed mae'r uh, athro yma am i'ch plentyn chi llenwi mewn. A dwi nawr mewn uh, Microsoft PowerPoint o fewn Office 365. Um, efallai bydd y templed yn ddogfen Word, Excel, PowerPoint, a dibynnu ar y dasg. A beth sy'n dda amdano uh, gweithio o fewn Office 365 yw fod y tasg uh, a'r gwaith yn gallu arbed yn awtomatig yn syth. Felly, os a fi lawr fan hyn, i slide 3 er enghraifft, a dechrau teipo mewn debau, Uh, so, so, rhoi technoleg er enghraifft. Byddwch chi'n sylwi ar y top, saving a saved. Felly, pob tro, mae unrhyw beth yn newid o fewn y ddogfen, mae fe'n dangos saving a save. Felly, os yw'n eich plentyn chi'n dechrau tasg, methu gorffen e mewn un tro, uh, pan maen nhw'n mynd nôl mewn i'r dasg yma, bydd y gwaith yn union yr un lle, bydd chi ddim yn colli dim byd, uh, felly mae'n mae werthfawr iawn uh, cael hwn o fewn Office 365. Felly, bydd eich pentu chi wedyn yn defnyddio'r templed, gorffen y gwaith, ar ôl nhw cwblhau'r tasg am nhw'n hapus, mae eisiau nhw gwasgu'r botwm cael, a wedyn mae opsiwn wedyn i gyflwyno. So dim ond pa mae'ch plentyn chi'n hapus, maen nhw wedi cwblhau'r tasg, mae modd gwasgu'r botwm cyflwyno, a bydd y gwaith yna wedyn yn cael ei danfon i'r athro, yr athro'n cael neges er mwyn gallu gweld y gwaith a asesu'r gwaith wedyn. Os na fi'n nôl un tudalen wedyn, ac yn gweld nawr bod tic wedi cael ei roi fan hyn, am ddangos bod y tasg wedi cwblhau. Os, os fi'n mynd lan fan hyn a gwasgu refresh, a'i lwytho'r tudalen, mae'r tasg nawr yn ymddangos o dan wedi gorffen. Bydd y dasg yn aros yn wedi gorffen heblaw bod yr athro yn ddanfon y tasg nôl i'ch plentyn chi i ail-gyflwyno felly ail-ddrafftio'r tasg neu newid y dasg. Os mae hwnna'n digwydd, bydd y tasg wedyn yn mynd nôl mewn i neilltuo er mwyn cwblhau eto. Ac I gweld eto fan hyn nawr bod uh, un tasg fach arall i wneud. Os a fi nôl mewn i'r dasg yma, union yr un peth eto, darllen y cyfroeddiadau ac ati, a pan dwi'n hapus, gwasgu cyflwyno. Mae un opsiwn arall yn dod ar diwedd y dudalen fan hyn, sef yr opsiwn i ychwanegu gwaith. Nawr de, mae'r botwm ochr yn ei gwaith yn meddwl, os mae tasg yn cael ei cwblhau uh, gan eich plentyn chi, felly tu fas i Teams, efallai eich bod uh, eich plentyn chi wneud tasg ar Word, PowerPoint neu Excel ar wahân i Teams, mae modd ychwanegu'r dasg mewn fan hyn. Uh, felly, dweud bod y gwaith wedi cael ei arbed ar eich uh, cyfriadur neu laptop adre, bydd modd gwasgu lwytho i fyny a wedyn dewis y ffail er mwyn ychwanegu fe at y seiniad. Mae hwnna'n defnyddiol iawn hefyd falle os mae plentyn chi'n tynnu llun o'ch gwaith, uh, tynnu llu wedyn mae modd ychwanegu uh, llun falle o'r tasg a lanlwytho fe i'r athro eto. Cofio peth pwysig yw i gwasgu cyflwyno os mae'r tasg wedi cael ei cwblhau. Felly, gobeithio bod chi'n gweld y fideo yma'n ddefnyddiol. Uh, please cysylltwch gyda'r ysgol neu gyda fi, uh, Fletcher 17 at hopecymru.net, uh, os ydych chi yma am fwy o gymorth. Uh, diolch yn fawr.